Johera mag wuora, jodala mageno, gone ruodhwa kendo nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi kit weche machal nade ma jehova nisi yawe adonai ebeneza olosi thuoloni an mawuoyo kodi nyinga pasta goro ongaro isaya awuok e kanisa barbati minis israel lere piny kayole to kapok owacho wach moro amora jora mag wuora to wadhi kulo wiwa piny mondo wami nyasach polo kod e piny duong' Jehova mane polo gi piny ber manade were ma klo chier mar choke jabaro nam ero kamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie ruodhe lela duong' gi pak odog ni king gi mara kuom yenyinga yesu kristo amen johera magwora jodala mageno adhi wuoyo kodi kuom ndiko mawuok e wuok apar kod abich matindo chiko adhi wuoyo kuom jasigu ma kata kikendo lit ne jasigu kata kokendi lit ne jasigu kata kiya ohala lit ne jasigu ah! kata kumoro e odu nyiero mano lit ne jasigu kata puothi mipuro mano lit ne jasigu odwaro ni oyongo otiek puodhono mara moja kata kipidho mana gwen lit ne jasigu jehova chika mondo aler kuom jasigu kawuono ne jasigu ma kata nindo en ok onindi owuotho otieno tulu oparo yo omanyo riekni ka gibed rieko moko etie aore moko ewi nyaka ewi gode moko nyaka etie etie etie rogorogo moko kichano kaka inyalo roch par ng'ato jehova chiko kawuono ni wabiro lero gima ondiki e muma maler mar nyasaye mapok olok ah, somo maler mar jehova muma wacho niya jasikwa nowacho niya an alawgi ma jokegi mano jasigu nigo gadieri ni kata wuoyi dhi mombasa ubiro lawo mojoki nyako dhi mombasa ubiro lawo mojoki ohala dhi yawo kuma nade ubiro lawo mojoki en kod gik mokete yo to kod ege ni sika aeto gigo wuoki gi ng'wech to biro siko kawuononi sani wakelo yesu komeko chier mar choke jakwar joka jesu e tinga maduong' wabiro pudho gimoro amora ma jasigu nolawo godo ng'ato mojuko obed tuo iluonge ni kansa kata arthritis kata obed neko sani wating'o sulwe mar okinyi chier mar choke jakwar joka jesu Duong' odog ni meja. Duong' odog ni ratego. O jasikwa nowacho niya, analawgi majukgi, anabep mwandugi, anape mwandugi, kendo anayak gimoro amora madwaro ma kata kwe ma nyocha ne nie ot ok bi bet. Del ma nyocha ne dhi maber biro micha micha litnegi kidonjo e kor gweng'. gidigi chokore a puthi gipenjo ni to chakore nang'o gari cha to yudo nang'o macha wabiro duoke kor gweng' ka ma gari no ibiro kete wi kidi mamoye marieba sani wabiro gi yesu ratego ondike jokolosai ariyo matin apar gang'wen ni norucho gi mano ondiki ma notweyowa gimoro amora ma wuora mane polo ne ok opidho wapudho sani ondike mathayo apar gabich apar gadek gimoro amora ma wuora mane polo ne ok opidho ipudho sani obed tuo obed gi miluongo nang'o gima nondike nyim dhorangajno ma wasigu nolewugo mojukugo wapudho sani e teko musalaba duong' odogni Duong' odog ni gimomiyo wasigu lawo ng'ato ondiki e Hosea aboro matindo abiriyo mondo mi uchuo yamo to kaka lausi mondo nyithindi mane ipuonjo go merwa nyithindi go kere gi orochre arocha kata tedo mar gi okethre aketha gidong' mana ka giting'o pete ka giwacho ni an bende ne an nyar ng'ato nde gidong' mana ka giwacho ni mae pich jaoda mudeno ni ma nyar joka ng'ane mana akendo mane gima moro jasigu waluongi jatend lweny ondike jeremaya apar gabich matindo prariyo winji wuodi likia kedo to gibiro kedo kodi mano to ndiki ni kedo to gibiro kedo otieno ok ginenende ka gimanyo maimuna giwiye gi kamagalagala ka gidwaro mondo mi giroch godo par ng'ato kedo to gibiro kedo to ok giniloyi abiro loki kaka ohinga mar chuma ohalana abiro loko kaka ohinga mar chuma dangno abiro loko kaka ohinga mar chuma ondiki sa prabich gang'wen apar kod abiriyo onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kata lose kure sani tichoni iluonge dang'o e nying yesu onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi duong' odog ni matego duong' odog ni ratego mane joromo kod wuoyi malewe dho yawo higa pradek kod aboro kanye ma chieng' chame kanye ma buru goye kanye ma pe goye kata koth machalo nade olewo kanyo odong' nyamasi odong' kende wasigu nobiro mana ochwoye monindo piny sama wawuoyo kodi ne nitie yesu manyalo paro joma kwano iluonge osiepe joma lewo iluonge jaduok geno kama geno rume odonjo dala gi lasaro ja bethania oyudo ka lasaro ni aliela nyamin lasaro wacho ni rabi osetieko ndalo mang'eny koro duma kar jotiyo osiep gik maduma osiep jok ma ji ok odich godo Osiep jok ma nyuola bende noseketo tenge. Osiep nyaka jok ma osiepe noseweyo. Nitie Yesu ka Jehova. Story changer name changer. Adonai nitie ka. Nyasaye ema noparo. Daniel ka nie bur sibuoche. Jehova nitie. Oparo Esther. Nyathi kich. Nitie Jehova. oparo Jakobo ma wuod Isaka mokon ne Jakobo kochakore kawuono. Ok chak luonge Jakobo, iluonge Israel ng'at mogwedhi. Ere ng'ama ting'o bade sari wacho ni kata wasika nolawa mojuka. Jehova kae ni gwedha, igwedha kawuono ratego, igwedho oda, igwedho nyithinda. Oparo Josef Daudi Jakobo kanie jela ichwade gi segegen omiye minyago oting'e wiye kara nitie Jehova ma jale mi jela oparo Paulo kod Sila kanie jela oloso master key misinga odonjo e jela simba biro yiengo jela sani jela miluongo nang'o iluonge ni tuo ok chandwa iluonge ni dhier ok chandwa nitie Nyasaye mar polo iluonge ni an wuon fedha kod dhahabu onyalo loko nying dala moro sani nyathi sikul moro nyalo loko nyinge sani ma kama oywaye goro dwoke malo mano nyasaye ma nitie oparo daniel kanie bur sibuothe ergo ng'ama wacho ni jehova timna ondike zaburi prang'wen matin ariyo noywaya noywaya kugula chudho motimo todo mano jehova mapok olo ondike jeremia prang'wen matin ang'wen Asechodo nyo, segolo nyororo ok e lweti. Kawuono ni Jehova dhi golo nyororo ok e lwet ng'ato. Ondike Jeremia piero ariyo gadek matindo piero gochiko. Wachna, mano Jehova disi. Wachna, chalo mach. Mano Nyasaye mapok olo ting' majno sani. Wachna, chalo nyundo. Obiro baro lwata matindo tindo sani. Lwendene mano keti ni nyar ng'ato ok nyal tedo. wabiro gi nyundo kawuono watoyo matindo tindo e nying yesu janasare tuo manade manomako ich ng'ato wawacho niya nitie nyako manolewo higa apar kod ariyo sama nowinjo yesu simba kata juoke nosetieko gigene te iye to pod go tubo tubo jochiendo yawo fireji mag iye modho pile sama nowuoro winjo nyamrerwa sama nowinjo yesu sipitala maduong' mano mano rome gi jatend lweny ma tuo mar ich maremo tuo ich mane chwere nogo sarut iluonge Yesu teko mar joma nyap mano jatend lweny sama joote olewo ei nam ka nyakoyi odonjo genya omoro wang'e biro dan mondo otiek joma ler sama nochiw ratego mane sama Yesu notime ng'wono joma dwaro ni mondo dala wuo chamie kuon thin kawuono ni wating'o mach wating'o nyundo joma dwaro ni dala wuo sik mana kichame ondelo ondike zaburi pradek matin apar gachiel usegolo isegolo lepa mag ywak mimiya lewni mag mor jehova stori chenja biro timo ng'wono uparo wuyi koleme piny jogerasi mano nyasaye mapok olo chier mar choke e piny jogerasi kanye ma wuyi ne dho ma kisungu e liete mag joma tho min kod wuon to ywago nyaka otong'o mane gigoyo ne ji kata wasigu noramo neno ondik ang'o e nyim dhorangach ok chandwa sani gik ma gindikogo sani ma wasigu ondikogo wabiro gi yesu simba norucho gima nondiki ma notweyowa Sani waruche gi remb nyarombo. Tuono warucho gi remb nyarombo. Sadruogno warucho gi remb nyarombo. Nekono warucho gi remb nyarombo. Gima otweyo nyirigo warucho gi remb nyarombo. Gima otweyo arusini watweyo warucho gi remb nyarombo. Nitiere Yesu. Iluonge jamadalo mak lwet ji. iluonge teko mar joma nyap o ndike fweny adek matindo aboro aseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo loro kata ne gibigeng'o tich e disadi ok ginilor ondike ngeche pradek matindo pradek mokwongo en sibuor onge le moro amora marom kode kata luong lendo ni majini manie bwo pi wiye warabu machon mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kod simba wani Duong' odog ni wendo. Zaburi praboro gachiel matinda auchiel wacho niya, asegolo dheche mag ting' mapek e goki, ting' moro amora mapek ma ji neno, ting' moro amora mapek ma ji wuoye, ting' moro amora mapek ma ji maka, ma ji wuoyogo ka wuotho godo. Oparo an ka nolewo, ka an olewo iwuoyo kode kuome. iwuoyo kod wechene ka penina kod osiepene wuoye ka gidhi aora kata ka gidhi rego tiwuoyo mana niya niya ng'ato ne apoya madichuo sama jehova noa malo sama simba noa malo sama ratego noa malo obro a malo ne somb nyathi moro obro a malo ne dak moro obro a malo ne ohala moro duong' odogni Ah, Zaburi mia achiel apar gaboro Martin apar gabiriyo wacho niya, ok oh, abi tho ok abi tho ok abi tho ok abi tho nyaka tane e ng'wono mar nyasacha kawuono ok anatho kaka gosika oramone ok abi tho anda ok norum nyithinda ok rum dalana ok rum oda ok kethre ok abi tho nitie nyasaye mochwe piny kod polo Ayubu wacho ni tie ng'ato e polo ka mabiro chwaka chindiko en otiye iluonge yawe iluonge adona iluonge beneza zakaria ang'wen matinda abiriyo wacho niya kata dabed ni chandruok momako zerubabel dongo ke gode to an jehova nisi abiro piyogi kaka pewe nitie nyasaye no rora maduong' tinga marang'ongo obiro piyogi kaka pewe sani obiro piyogi duong' odogni Duong' odog ni ratego. Duong' odog ni mika abiriyo matin aboro wacho niya, yaye wasika, weuru gona sibuoyi, kata lwar kama lware mohanda olwar ma ji wuoye kaka ohandani norochore, to Jehova nitie, jamak lweti ji nitie, japar joma okwamo nitie, jasir joma olawo nitie, nitie Nyasaye mapok olo, Muma kona e Zaburi pradek kod abich matindo prariyo gadek ang'eyo Jehova nisi Yawe mano para Ayubu ka Ayubu nolewo e tok kendo kogwonyore kod balatago mano Nyasaye manyalo loko nying ng'ato modwoko ne mwandune nyaka nyithinde mane orumo ere ng'ama biro koting'o bade wacho ni jehova asebiro asebiro japuonj asebiro asebiro ratega asebiro ondike jeremaya pradek matinda boro abiro turo abiro turo jok mane ng'utgi kaachiel kod alodi mapek moketgi emomiyo gitiyo tije mag wasumbni kawuono wadagie nying yesu ja nazareth nyithindi mane ipuonjo ok noketi mchanga ne ji ka welo biro e gweng' wadagie nying yesu ja nazareth sani ondike fwenyo abich ni waywak sibuor mar dhood Juda ema oselocho, en ema oselocho, otinga tinga badi, simba oselocho, obro mor matek e ohala no sani, e iji no sani, e tuo no sani, en ema oselocho, en kende moyage e chier mar choke, nyakwar joka Jesu, omuga moromo, taya mar jokendo, chier mar choke, iluonge sani, waluongo Yesu sani, waluongo Kumba sani, waluongo Manuel sani. Luong odogni ratego. Luong odogni wendona. Parie mama ni ruodha. Pare jaduong' ni Yesu. Pare nyathi sikul ni thuon. Pare nyasachwa. Zaburi pradek kod abich. matindo piero ariyo kod adek mombakona niya asomo gima ondiki ah, ruoth nyasaye amalo mondo ikonya ere ng'ama wadhigo e wi chongwa sani ah, ruoth nyasaye amalo mondo ikonya akonyie mamani Konye jaduong' ni, konye nyathi sikul ni ruodha, a malo, simba a malo, an malo e ohande ni, an e malo, ratego, an e malo, japuonj an e malo. Zaburi piero adek gabich matindo piero gadek. A Ruoth Nyasaye a malo mondo ikonya. Bi mondo ichwaka, yaye Nyasaye. In jadiera, Ruoth Nyasaye, omiyo ng'ad bura manyiso ni aonge gi ketho, Ruodha. Pare dala ni a Nyasachi polo gi piny. Pare mama maywak e kitanda mar midekre ni thuon. Loke nyinge kaka niloko nying Josef ka Jakobo. Pare e ondike za apar ang'wen kod abich nasema kulu itime kure chwichi mondo ilo wasigu mane mbeleni abiro piyo gode mogangore jehova piye gode mogangore e nyime mewade piye gode mogangore piye gode mogangore wadhi kodi e lamo Jehova mar polo iluongi Ebenezer Adonai El Gibo Nyasaye ma pok olo taya mar jolweny simba mar polo kata wakale o mar tipo mar tho e pige matut nyarombo to paro bednwa Nyasaye ratego bednwa Nyasaye sir mamani sir jaduong'ni ruodha sir nyathi sikulini Yesu pare wuora to mana kuom Yesu Kristo amen Johera mag wuora jodalawa mageno. An ma wuoyo kod nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Rwalere e piny Kayole. Namba na ma dang' iyuda go en 0733 7949 10. Anwoyo namba na ma dang' iyuda go

Mar Nyasachwa ma japar joma okwamo molewo, osiru kawuono jodalawa, osiru kiny, osiru ndalo kod ndalo. Amen.